Thesalonika khua mite hnena tirhkoh Paula lehkha thawn pahnihna bung khat. Paula leh Silvana leh Timothea chuan Pathian kan Pa leh Lalpa Isua Krista a Thesalonika khua mi kohhran hote hnena Pa Pathian leh Lalpa Isua Krista hnena ta khawngaihna leh remna inhnen a awm rawh se. Unaute u, nangmahni chung thuah hian Pathian hnenah lawmthu hrilh fo tur reng kan ni, chu chu a awm reng a ni. Inrinna chu nasa taka thang lianin inzaa in inhmangaih tawn theuhna chu a pung leh zual si a, chutichuan mitih duh tahna cheu zawng zawngah leh hreawm intuarna ah te chuan inchhelzia leh inrinzia avangin Pathian Kohhran pawlte zingah chuan keinin kan chhuang thin cheu a ni. Chung chu Pathian rama mi ni tlaka ruat in ni thei dawn tih Pathian rorel fel tak chhinchhiahna fiah tak a ni. Chumi ram avanga tuar innih hi Lalpa Isua Pathian hre lomi leh kan Lalpa Isua a chanchin tha awih lomi te chunga phu ba lain a vangtirhko chak tak te nen mei alh zinga van atanga inlar hunah a ti Hrehawmtute cheu chu hrehawmna thungrulh leh nangni hrehawm tuartute hi keimahni nena chawlhna a rulh thung chu Pathian tan thil fel tak a ni si a. Chumi ni ah chuan a mi thianghlim ah te chuan chawi mawi a awm tur leh ringtu zawng zawng ah te chuan kan thu hriat tir cheu kha in ring suih a. Mak ti tur a lo kal hun ah chuan chung Pathian hre lo mi leh kan Lalpa Isua chanchin hra awi lo mi te chuan hrem an tuar ang. Lalpa hnen a ta leh a chakna ropui na atang a che tu na boral na chu chutiang a chawi mawi leh mak ti a nih theih nan kan Pathian in a ko na cheu ah chuan koh tlak nia a ruat theih na tur cheu leh That duna tinreng leh rinna hnathawh tinrengah thil tih theihnaah a hlawhtlin tir theihna turin kan ṭawngṭai sak fo ṭhin chu a nih hi. Chuli chuan kan Pathian leh Lalpa Isua Krista khawngaihna ang zelin kan Lalpa Isua hming chu nangmah nia chawimawiin a awm thei ang a, nangni pawh amah chawimawiin in awm thei ang. Bung hni. Nimahsela unaute u, kan Lalpa Isua Krista lo kalna leh a hnena kan han inkhawmna tur thu-ah chuan Lalpa ni chu a thleng reng tawh tihna thlarau avangin emaw, thu avangin emaw, kan hnen atanga lehkha thawn ang avangin emaw, inrilru nghin thuai lohna tur leh inbuai hek lohna turin kan ngena che u. Tuman engmahin tihdarh che u suh se. Tluksanna chu a lo thlen hmasak zeta dan bawhchhepa, Boral fapa chu a lo lan loh chuan chu menu chu a thleng dawn si lo va, ani chuan Pathiana an vua piang leh sakhua zawng zawng dovin an chunga awm tumin a inchawi mawi ang. Chutichuan Pathian biakin a thuin Pathian ang hialin a intar chhuak ang. In hnena ka lo awm lai khan chungthu chu ka hrilh thin che u tiin hre reng lo vem ni? Ama hun te chauva a lo lan theihna turin engin nge khap tun a inhria e? Dan rawhchiahna thuruk chuan tunah pawh thawk mek a ni si a, nimahsela lak bo a awm hma loh chuan tunah hian a khaptu a awm. Chumi lak bo hunah chuan dan rawhchhe pa chu a lo lang tawh ang. Lalpa Isuan a ni chu a ka a thawiin a ti hlum anga a lo kalh a inlar naihin a ti bawr a lang. Chu dan bawk che pa chu Setana chakna nen a lo kal ang a, thil tihtheihna tinreng te, chhinchhiahna tinreng te, dawt thil mak tinreng te nen a lo thawk ang. Boral mek te tan fel lohna bumna tinreng nen a ni ang. Chhandama an awm theihna turin thutak hmangaihna chu an pawm loh avang i a ni. Chuvang chuan dawt thu chu an awihna turin Pathianin sual hna thawhna an hnenah a thlen tir ang. Thutak awi lova fel lohna a lawm zawk te chuan thiam loh an chan vek theih nan. Unau, Lawlpa duh tak teh u, Thlarau thih thianghlim leh thutak awi a chhan dam a awm turin a tir ata Pathianin a thlan che u avangin inchung thuai hian Pathian hnenah lawmthu hril fo tur reng kan ni. Chutiang atan chuan ani chuan kan chanchin hra hianin a ko che u kha, kan Lalpa Isua Krista ropuina nei turin. Chutih chuan unaute u dingnghet ula, thu rochhia te chu thu sawiin emaw, kan lehkha thawnin emaw kan zirtir che u kha pawm tlat rawh u. Tichuan, kan Lalpa Isua Krista a ngei leh Pathian kan Pa, min hmangaihtu leh khawngaihna avanga chatuana thlamuanna leh beiseina tha min petu chuan, in thinlungte chu ti thlamu angin thil tih that leh thusawi that tinrengah ti nghet rawh se. Bung thum a tawp berah chuan unaute u Lalpa thu hi nangmahni zinga a awm ang khan pungin chawimawia a awm theihna tur leh mi luhlul leh mi sualte laka kan him theihna turin min tawngtai sak rawh u. Mi zawng zawng chuan rinna an nei vek si lo va, amaherawh chu Lalpa chu a rinawm e, ani chuan a ti nghetin mi sual lakah chuan a hum ang che u. Thu kan pek apiang chu kha inzawm thin a, in la zawm leh zel pawh Lalpa ah chuan kan ring chu a ni. Tin, Lalpa chuan in thinlung te chu Pathian hmangaihna ah leh Krista chhelhna ah chuan hruai lut rawh se. Tin, Unaute u, kan hnen ata thurochhia an hmuh anga awm lo va, dan lo anga awm unau tin reng te lak ah chuan in thiar fihlim turin kan Lalpa Isua Krista hmingin thu kan pe a che u. Nangmahni ngeiin min zir dan tur in hre si a, min zingah dan lo angin kan chet ngai loh kha. Tu kut ata mah hlawnin in chhang kan ei ngai hek lo. In zingah tu mah kan tih hau tak lohna tur cheuhin a chhuna zana hah tak leh rim taka thawk chungin kan ei zawk a ni. Kan thei loh avang a ni lova, nangni min zirna turin in mi en tawn atan kan insiam zawk a ni. In hnena kan awm lai pawh khan he thu hi kan pek cheu kha. Tu pawhin hna a thawh duh loh chuan ei pawh i suh se tih hi inzinga thenkhat dan lo anga awm thin te chanchin kan hre si a, chung chuan hna reng an thawk lova an tei mai mai zawk thin a ni. Tichuan chung ang te chu ngawi reng a thawk tur leh anmahni chhang ei turin Lalpa Isua Krista-ah chuan thu pein kan fuih a ni. Unaute u, nang nih erawh chuan thil tha tih ning suh u. Tintu pawhin he lehkha thawnah kan thu hi a zawm loh chuan chu mi chu inpawl hauh loh nan chhinchhiar rawh u, a zah theihna turin. Nimahsela hmelma angah zawng ruat suh ula, unau angin zilh zawk rawh u. Tinremna Lalpa ngei chuan kumkhuain kawng tinrengah remna pe che u rawh se. Lalpa chu in zah hnenawm rawh se. Kei Pawlan, keimah kut ngeia chibai ka buk na che u a nih hi. Hei hi ka lehkha thawn tinreng a chhinchhiahna a ni, hetiang a ka ziak hi. Kan Lalpa Isua Krista khawngaihna in zah hnenah awm rawh se.